Bonġu tfal! Illum qed nilqgħukom minn post differenti. Illum iddeċidejna li qegħdin nikkampjaw ftit aħna naqraw storja li għandha x'taqsam daqsxejn mal-irqad. Infatti, ara daqsxejn x'għandi ħdejja jiena. Żveljarin, dan għax x'nużaw normalment. Ħalli jqajjimna. Ħalli jqajjimna. Ħalli jqajjimna, speċjalment meta tkun xi ġurnata tal-iskola, forsi bħalissa ma tantx aħna nisimgħu ħidoq għax m'aħniex immorru skola. Imma meta tkun ġurnata tal-iskola, ikollna nisimgħu ħidoq l-iżveljarin, mhux veru?

Jgħajjat xejn il-ħoss tiegħu? Iva, jkollu jgħajjat biex iqajjimna, hu jkollu jagħmel naqra ħoss mhux ħażin biex inqumu fil-ħin, ħalli ma nibqgħux reqdin għax jekk idoqq fil-baxx. Smajtuh? Jekk idoqq fil-baxx. Ma nisimgħux, eh, ma nisimgħux. Issa naħseb intom ukoll għandkom xi żveljarin id-dar, dan inzerta naqra antik, eh, pruvajna nagħżlu għaż-żveljarin aħna illi jixbah Lill-iżveljarin li għandna mal-ktieb, eh, sprovajna nagħżluh jixbħu kemm jista' jkun. Hawn ħafna stili differenti, eh. Żveljarin hi, għandkom tkunu tafu li ilhom jeżistu ħafna, eh, ilhom jeżistu ħafna. Ħalli għalissa nagħmlu ma' ġenbi l-iżveljarin jiena. U ħa nħarsu naqra lejn il-ktieb. X'jismu qabel xejn il-ktieb? Antonini Sveljarin. Antonini Sveljarin. Eh, aw għandu isem Sveljarin? Tagħkom għandu isem Sveljarin? Le. Le, oh, dan inzerta għandu isem, jismu Antonin dal-Sveljarin. Kif tidher l-espressjoni ta' wiċċu Antonin? Ferħan. Ferħan. Taħsbu illi min jisimgħu idoqq ikun ferħan imma? Le. Skont fejn trid tmur forsi għax jekk tkun ħerqan li tmur x'imkien filgħodu u tisma' l-iżdaljari li doq, forsi hemmhekk iva tieħu pjaċir tisimgħu. Imma naħseb il-maġġor parti tan-nies Ma tantx jieħdu gost li jisimgħu l-iżveljarin, għax vera? Intom tħobbu tisimgħu l-ħoss tal-iżveljarin filgħodu? Ġulja Lynn qalet le, u inti Adrienne? U l-Adrienne li tieqata dak il-ħoss jgħajjat u veru, eh, bilfors irid jagħmel naqra ħoss jgħajjat mhux ħażin. Qegħdin naraw żewġ kuluri prinċipali f'dal-ktieb, liema huma? Oranġo u isfar u aħmar. Iva, jsu oranġo fl-isfar u x'hu għandna l-aħmar. Hawnhekk hawn l-isfar. Ekku. Għandna qra iswed u naqra abjad. Għax dal-għajla l-iżveler inqas speċjali għandu għajnejn, idejn, saqajn. Speċjali u sabiħ ħafna dan Antonio. U ħanqe bid-daqqa fuq fommu. U emmi.
U kollox għandu. Fin-nofs.
U għandna l-isem tal-ktieb miktub kbir li diġà għedna illi huwa. Antonin l-Isverjarin. Antonin l-Isverjarin bitri naqra iżgħar għandna l-isem tal-awtriċi illi hija Audrey Friggieri. filwaqt li l-illustratriċi hija Marisa Attard. Aħna għandna l-ordri. Iva, aħna għandna lil ordri hemm. Ma mhux hi kitbitu imma mhux hi, mhux hi. Ma ordri għandna bjużanna. Ekku, issa tfal, ħanurikom xi ħaġa jiena. Il-librerija la darba terġa' tiftaħ għandna dan il-ktieb. Dan il-ktieb li jinsab fil-librerija fih kemm din l-istorja li ħa naqraw illum, Antonin l-Iżveljari, kif ukoll storja oħra ta' Karlu l-Fatat imqareb. Jiġifieri, la tiftaħ il-librerija nistedinkom tisselfu dan il-ktieb u b'hekk tkunu tistgħu taqraw żewġ stejjer minnu. Però għalissa dan jiena ħa nħallih hawnhekk. Tajjeb, għaliex jiena minn fuq dan il-kbir se naqra llum? Hekk issa ħarisna lejn quddiem tal-ktieb. U ħa ndawwar fuq wara biex b'hekk inkun nista' naqra l-ħarset ta' li nsibu fuq wara tal-ktieb. Fabiola issa għandha lil Antonin biex iqajjimha għall-iskola filgħodu. Xejn m'għandha grazzja miegħu, iżda għax li qtajja' ma jagħtihiex bħal Odrienne mela dgħajti għall-qtajja'. Uffa, xi dwejjaq fih, anke meta tkun festa jdoqq, tgħid tidrah jew tarmih. L-istorja fuq min hi Mela apparti fuq Antonin? Fabjola.
Għandna xi ħadd li jismu Fabjola. Hm, u s'issa mill-ħarsetta, din Fabjola tħobbu lil dan iż-żveljanin jew le? Le.
Ma tantx tidher li tħobbu. Hm, x'nagħmlu? Nibdew dal-ktieb?
Ejwa. Hawnhekk ara ħa nurikom stampa oħra ta' Antonin, araw daqsxejn. L-istess bħall-ewwel każ. Hekk hu, qiegħed daħqan, eh, daħqan. Sa kif qegħdin taraw illum Ġulja, Lillu u Adrianne so qegħdin jirrekxawlna ftit. Ħa naraw daqsxejn se jagħmlulna. U minn xiex ħa nibdew hawnhekk?
Mill-ħoss tal-iżveljanin, infatti. Tridux nibdew billi nisimgħu naqra l-ħoss tal-iżveljanin tagħna wkoll. Ħa nisimgħu ftit.

Aw fejn qegħdin hawnhekk? Il-kamra tas-sodda. Il-kamra tas-sodda.
U l-min qegħdin naraw issa hawnhekk?
U s-sister ta' Fabiola. Tajt oħta dik Fabiola u oħta. Hmm, mela bħalkom it-tnejn hawnhekk. Jew inkella għandna Fabiola ma xi kupa minn tagħha, eh, din fis-sodda. U x'qiegħda tagħmel Fabiola? Terqod qiegħda, torqod eh, rieqda qiegħda. Ħa nkomplu. Ġdid fjamant l-iżveljarin, xtrawh kif bdiet l-iskola, kulur aħmar bl-oranġjo, rigal għall-Fabiola, Ilu għandha xejn dal-iżveljarin Fabiola? Kemm ilha li bdiet l-iskola mela tawula mela tawula apposta, eh? Biex tibda tkun fil-ħin għall-iskola tawula mela. X'taħsbu? Ħadet gost bih dan ir-rigal? Le. Le. Hm. Naħseb tawula r-raġuni jiena x'ma tantx tħobb tkun kmieni fil-ħodu. X'taħsbu? Idoqq eżatt fi xejn? Mas-sitta. Mas-sitta, infatti jekk tħarsu daqsxejn l-arloġġ kemm tal-faċċata tal-ktieb u kemm tal-iżveljarin tagħna qegħdin juru s-sitta, eh? Qegħdin juru s-sitta ta' filgħodu jew ta' filgħaxija? Ta' filgħodu. Naħseb ta' filgħodu jien l-iskola. Mela, idoqq eżatt mas-sitta b'kullimkien fid-dalma meta dil-povra tifla tkun f'nofs l-isbaħ ħolma. Mela xi tkun qiegħda tagħmel di Fabiola fis-sitta ta' filgħodu jew xi tkun għadha qiegħda tagħmel? Minn qiegħda taħlom bl-isbaħ ħolma. Tkun għadha għaddejja mill-isbaħ ħolma, eh għadha rieqda għadha għaddejja mill-isbaħ ħolma. U x'taħsbu, tkun trid tagħti kasu lill-iżverjarin u tqum? Le. Intom tieħdu gost twaqqfu twaqqfu l-isbaħ ħolma, eh? Le. Le, u naħseb ħadd ma jieħu gost iwaqqaf l-isbaħ ħolma. Ħa naraw daqsxejn Audrey Ann inti jmiss. X'qed jagħmel Antonin hemmhekk? Inti doq. Meta jivvibra, jidwi kollox jibda jirtot, iċekċek u jirrambla, jirbombja, qisu ġej terremot, trin trin. Araw daqsxejn, meta jkunu jagħtiduh, kollox iċekċek miegħu, kulma hemm fuq il-komodini jew fuq l-ixkaffa, kollox jiċċaqlaq, mela iktar jiżdied l-istorbju, x'taħsbu? U kulħadd iqum. Hekk suppost, dak xogħlu l-iżveljarin, iqajjem lin-nies. Il-kelb qam.

X'qalet li ħa tagħmel di Fabiola? Sejra skola jew le llum?
Le. Le, mela di tista' tiddeċiedi hi meta tmur l-iskola u ma tmurx? Le.
Suppost li tagħta ġifieri llum taqbiżha u tmur l-għada. Hekk tista'? Ma naħsibx li tista' ta'. Nistgħu naraw tagħmilx hekk jew le? Aħna nkun dejjem minnu. U mela, u mela. Aħna qatt nistgħu. Issa bħalissa le. Aw x'qed naraw issa, eh? Il-barra.
Barra?
U kif li l-atmosfera hemm barra? Mhux sabiħ. Mhux sabiħ, u x'inhu t-temp tajt, x'inhu t-temp? Ir-riħ, araw is-siġar kif sejrin jidher li huwa r-riħ mhux ħażin. X'inhuwa? Il-bard, probabbli li huwa l-bard għax ix-xita wkoll. U x'qed naraw hawnhekk ara? Għandna r-ragħad u s-sajjetti wkoll. Mela nzertat, ġurnata tipikament xitwija, eh, ġurnata kiesħa. Araw daqsxejn x'hemmen barra. Intom tħobbu toħorġu minn ġos-sodda meta taraw li barra hemm dak it-tip ta' temp? Ejwa. Tkun tgħidx tħobb il-maltemp? Ħafna drabi, iktar kemm naraw il-ksieħ u x-xita u r-riħ barra mit-tieqa, iktar ma jkollniex aptit inqumu, mhux? Mhux taħsbu ħa tqum Fabiola jew le? Le. Hemm kesħa wisq hemm barra, wisq xita, riħ u razz. Bil wisq aħjar hawn ġewwa, kemm hu isbaħ l-irqad. X'taħsbu, sabiħ l-irqad jew? Hawn min jgħidlek sabiħ ħafna u batti l-irqad. Intom tħobbu torqdu? Tħobbu? Trin trin, ma xi ħadd mhux se jħallikom torqdu ta'? Tafu li jiena jiena kif xbajt bit-testijiet, ħalluni ftit mistrieħa x'kastik l-eżamijiet. Tgħid għandha xi eżami illum Fabiola l-iskola jew xi test? Le. U iktar u iktar ma tridx tmur lejn l-iskola? Le. Min jaf hu, imma xebgħat Dunna ma tantx tħobbha l-iskola lanqas jew ma tħobbx it-testijiet u l-eżamijiet. Min jaf? Fetħithom għajnejha? Iva. Għamel kieku semgħatu Nisa. Isa rrabjata, hux vera, hekk Isa? Rrabjata ħafna ħafna. Hekk tidher irrabjata ħafna. Għamet mis-sodda però. Għamel xogħol sissa l-iżveljarin. Għajjima, ma ħadirix mis-sodda. Suppost joħroġha mis-sodda dan ukoll. Għadhom miftuħin għajnejha. X'reġa' tagħmlet din? Reġa' traqdet, dak mhux xogħlu li żbeljarin imma xogħlu li jqajjimha u joħroġha mis-sodda.

U l-kelb ferħan.
Il-kelb u r-ragħaj qisu għaddielu issa ma' l-iżveljarin, imdejjaq għax m'għamilx sogħlu tajjeb għadu, ma rnexxilux iqajjimha. Jissodda sħuna banju, il-lożor bħal ħarir, l-imħadda qisha sħaba, għandi nas veru kbir. Min taħsbu li qed jgħid hekk? Fabiola. Fabiola, eh, għandha nas veru kbir, infatti arawha. Reġa' tintefa' din. Fabiola qed titrembel imkebba bħal bebbux. Reġa' talqet għajnejha. Ċaraqdet. Ma tajtux. X'għamlet din? Terġa' traqdet. Terġa' traqdet? Mwal Antonin ċidu biex iqajjimha. Mela kif reġgħet raqdet dina Fabjola? Imma l-ewwel konna għedna li kien hemm klesta u issa l-barra. Ħabba f'hekk imma jekk tkun ġurnata ta' skola, tista' toqgħod tgħid illum mhux sejra skola għax hemm il-maltemp barra? Le. Ma nistgħux ngħidu hekk, imma din naħseb hekk ħa tgħidha. Tridux nippruvaw inqajmuha naqra aħna wkoll? Ħa naraw, ħa nippruvaw inqajmu aħna, forsi jirnexxielna. Qed irnexxielna nqajmuha? Ħa naraw x'ħa jirnexxielna. Min imissu? Aw. Hmm. Qiegħda nieqda l-Fabiola? Eh. Kif qamet issa? Bil-għafja. Qiegħda bil-qiegħda kif qamulna Ġulja lil u Adrienne narrawhom qamu bħalha. Imma din irrabjata tidher għal x'waħda din kemm tidher irrabjata. Qiegħda f'ħolma sabiħa mimlija ikel fin.

Tridu iktar mela? Dejja qajs u dejja qabil kbir! Ma tridux idoqq iżjed lil dan Antonin? Imma mhux biss għat-talb idoqq. Għax jogħla dan qisu dan Antonin u l-kelb jinbaħar abawwaw! Min jaf xi storbju hemm f'dil-kamra tas-sodda bħalissa bejn Antonin u l-kelb jagħmlu l-istorbju, jien ma nafx kif Fabiola għadha ma qamitx fuq saqajha, eh, għadha ma qamitx fuq saqajha. Waħda din, għaw kif saret Fabiola? Hmm? Taħsbu li hija serena, ew eh, tranquilla. Tidher irrabjata li ma ngħidlekx hawnhekk ara kif ħajġennina l-isvelja li trin trin trin.

L-imbaġit il-mamà tiġri. Fabiola isma' għadu l-ħin, jaqa' u ma jafx li festa dak li nbierek tfejjarin! X'kienet mela llum? Il-festa. Kellha ġurnata ta' skola jew le? Le. Mela din Fabiola miskina għamlet ta' xejn, għasħaq dal-istorbju kollu! X'taħsbu, ħa tkun iżjed irrabjata issa Fabiola? Iva. Jew kuntenta li tista' tkompli torqod ftit ieħor? Le, nista' tkun kuntenta. Taħsbu li ħa jirnexxilha tkompli torqod issa wara dan l-istorbju kollu? Le. Ttajjar in-nas. Hawn min hemm, wara ħafna storbju mbagħad itajjar in-nas u ma jkunx jista' jerġa' jorqod. Imma forsi Fabiola, min jaf, ħadet pjaċir illi inzertat festa u tista' tkompli torqod. U hekk kif qegħdin taraw ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Għoġobkom? Ejwa! Qabel ma nagħmlu l-attività tal-lum, kontu qegħdin tinnutaw xi ħaġa waqt li jiena kont qed naqra? Ħa nerġa' inqalleb ħafif ħafif u naraw daqsxejn. Pereżempju, araw daqsxejn hawnhekk.
Fabiola.
Hemm ċertu partijiet iva tgħidhom Fabiola direttament kif ukoll il-mama tagħha meta daħlet fl-aħħar. Però ħa naqra daqsxejn l-aħħar kliem li jiena tal-ew ta' din il ta' din il-paġna. Trin Antonin, xplun inqum. Terran jirrimaw. Dan il-ktieb infatti huwa poeżija. Huwa kollu strofi mela pereżempju. U Antonino Sfalani qal.
Ukoll jirrimaw. Ejna. Ekku, ukoll għandna r-rima fit-titlu tal-ktieb mela l-isem tal-iżveljarin tirrima mal-kelma żveljarin. U kif qegħdin taraw, Hawnhekk għandna strofi, mela hawnhekk għandna strofa b'erba' versi u dejjem hekk, kif qed inti nnutaw, għandna erba' versi oħra, erba' versi oħra u u kullimkien għandna r-rima, pereżempju, ehm, Fabjola, skola, eh, għandna r-rima, hawnhekk l-istess, għandna strofa ta' erba' versi, għandna sitta, tifla, dalma, ħolma, għandna r-rima, tajjeb, mela hawnhekk tkunu qegħdin, jekk taqraw dan il-ktieb tkunu qegħdin taqraw poeżija fl-istess ħin. Issa llum la aħna qegħdin f'din l-afdal ambjent u għandna lill-iżveljarin magħna u għandna l-Fabiola u l-pupa tagħha jew inkella oħtha ż-żgħira, aħna llum iddeċidejna li ħa nagħmlu biċċa reċta u lilkom nistedinkom tagħmlu bħalna Tippretendu li qegħdin reqdin, eh? Ġibu l-iżverjali li probabbli ilkom daqsxejn ma tisimgħu u oqogħdu doqquh ftit, eh? U oqogħdu ta' farsi irrabjaw ftit miegħu. Imbagħad tirrealizzaw li dan l-iżverjali jqajjimkom ta' xejn għax fil-verità hija ġurnata ta' festa u ma kellkomx għalfejn tqumu. X'nagħmlu, Fabiola u l-pupa tagħha jew oħtha ż-żgħira, norqdu xi ftit nerġgħu? Mela ħa nerġgħu norqdu, raqdu, reqdin huma. U l-ewwel ħaġa li ħa nibdew huwa eżatt ma' sitta u di Fabiola dak li sbaħ ħolma U x'ħa tgħidlu? Illum ma sejjerx kellu l-pitata ma fil-każ.
U ħa terġa' torqod? U ħa tiġbed il-kutra 'l fuq wiċċha, l-kutra s-safra, eh, għarafha! Ħa tgħatti kemm lilha, kemm lill-pupa u kemm lill-pupu oranġjo illi għandha Fabiola tagħna. U qiegħda tħarislu naqra bl-ikrah lill-iżveljarin, mhux veru? X'hemm minn barra? Xita sabiħ, ragħad, imma żveljanin xorta waħda idaqq!
L-ordin! U x'se tgħidlu Fabjola?

Is-sett ta' Suma Banu Elazar Ħarħarin l-imħaddra issa nsaba quddiem nagħaż veru kbir. Trid tkompli torqod Fabiola għandha nagħaż veru kbir qalet. U hawnhekk arawha Fabiola reġgħet tkebbet eh, reġgħet tkebbet ġol-kutri flimkien mal-pupa tagħha u mal-pupu tagħha. M'ingħatajtux ħalli terġa' torqod għax hekk tixtieq filwaqt li Antonin l-iżveljarin mdejjaq u Fabjola qiegħda toħlom, mhix qiegħda toħtom toħlom Fabjola. Bil-pasti. Mm, bil-pasti u appena Fabjola tkun se tieħu pasta.

U hekk irreċtajna ftit din l-istorja aħna u nistedinkom tagħmlu bħalna, tirreċtawha ftit permezz ta' żveljarin, sodda naf li għandkom żgur, żveljarin naħseb ikollkom ukoll. Tajjeb? Nispera li għoġbitkom din l-istorja, nispera li ħadtu gost magħna, nistedinkom tkunu magħna għal darba oħra u kif nagħlqu dejjem,